Warri na dubbiseettan deemaati giiftara fidaa leencaa sirratti darba akkaan isin dubbisa feetan achi bee. Dafa taaptaap godha. Jabaadhaa irra. Amma shaakil godheetiin jaarsaa qixxaa godhee cubbaalee taa'u jira. Amma shaakil gootee jaarsaa qixxaa gootee ijoollee qinirraa mul'u gootee.

Wallaahi jechuun thank you obse guutamee jira. Wayyoo kuus godhaa kuus godhaa immoo wallaa mataa mataa bilaa daa'ima dukkunuuf giiftuu dabal dabal dabal dabal. Nyaate galee na jeeqan.
Wayii. Isbii keenya tiripilee gabartan tiripilee jabadha diddama diddama illee taatu shan illee taatu akka lafa hin banne tiripiliini. Laa ilala galee nyaate. Kanaaf wayii.

Eenyuun qaba jechuun achi dhufaan hin dhufu irraa hin eega bakka. Baay'ee masii. Maal goota muhee Rabbitu hayyama lubbuu namaa harka kan keen kenne kan minimma dargachi dhumama gochuu hin dandeessu. Maal isin jedha? Addunyaa tanarraa osoo rabbiin nama tokko ajjeesedhee hayyama naa godhe nasara ajjeese.

if jala ciibseetin dhaabbadhee irra ummata kana sabsabaa baasee daawwadhaa jee irra fincaan. Wallahi nasiiba qaba kan rabbiin nasiiba qaba kan rabbi bakka kan jiru hin fidin. Kanaa bar wallaahi.
Yaa?

Silaan silaan nama dadhabaa isaan waa kadhatu ta'e akka na faarsan beektaa? Silaan nama ani isaan jala afraniin deemu silaan ta'e silaa isaanii gad jiraadhe. Jaalala isaan na jaalatan maqaa biraa na baasanii na yaaman. What the fuck? Ras Orus sun gubbaan jiraan.

Amin jechaa jira deebi'e.
Isaa immoo amiin jedhaa dhani jedhatillee.
Wallahi yeroo manna jaalatti warra hinaafee jiruun irraatti deemuu didde warra rakkatee lubbuun isaanii waan ta'e godhuu fi dadhabeetu natti waan nyaas dhufe. Wallahi yeroo hundi akka lubbuun na jaalatti an kashlabbee jireenya jibbeetu natti waca malee muuziqaa kana miidiyaa kan laala akka aamiin jaan kun uummanni.

Dhagee walaa alhamdulillah. Warra butaantii illee kobboo jalaa hin qabne natti iyya. Tuun illee gogaraa jalaa paantii hin qabne. Kan qaama isii raabdii kutattee wutti. Ah, Akkam? Walloo. Maal godhaniin naaf ta'e wallaahi laazim. Warra sammuun akka carqii irra jira. Ibsaa. Haala isin taataa godhan irraan fattan kaa. Laa ilaaha illallah kofne kofne kofne. Maal irra nu dillu.

Pingi keetti pingi harree. Galatoma. Dhaala baatee?
Wayyee. Silaa achi bee geema hardii taphanna. Walaa har'a hamashaa warra harargee sadi dhadhee hidhadhee silaa uffata aadaa kana qaatti godhee akka taa'u jira.

kuma soddomfaa loltuu jette akka dalqisaas akka dadhabee deemu machi isan kanatti asriin gabbaa oggu namni Ni garbi oggu warri gosa kana kutaa sadii kun ammaa hojjechuu oggu jira. warri na jaalatu dalagaa fixatee akkasi qalbi takkaan gattaa hin alaaluun as ba'a.

Dhagguu warri na jaalatu diyaaspooraan kiyyaas yeroo laaqaraa gad ta'an ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtulleen hogguu dalagaa fixatte ijoolleen mana madaan jirtu hogguu dalagaa fixatte hogguu isiin as ba'e isin warra dalagaa hin qabne warra istiin as godhu warri as jirtan kun amma hammi tokko hunda osoo hin taane xiqqoo. Isin galee hogguu namni guun taap godhaa jee taap godhan koommantii hogguun jee koommantii jaan sheer hogguun jee sheer godhan laa warri san ah. I love you. Giiftii ogguun jee giifti naafanna. Isiniif ji'a isin bahu ani. Nama kudhaniif qofa isin ba nama kudhan. Kudhan immoo meeqa meeqa wayii wal taa boru jiru laga as jala seenee ilaala eenyu eenyu maqaa eenyu akka taa binnaa bahu ilaala. Oya eenyu akka taa boru jiru as ilaala. Tape isin maqaa ilaala. Hatta waa godhaani qabdanii qammattanii abdiin muratina. Miskiin haa qabdu. Amma shaakil gootee jarsaa qixxaa gootee ijoollee qimiraa mulu gootee. Amma shaakil gootee jarsaa qixxaa gootee

Asbarikaa Baay'ee yeroo. yeroo Arra amashaa hidhachuu jira bara isin bahu amashaa hidhadhee laala irra na dura mataan hin file jaa. Rifeensa gargari hin deebise jaa. Eh? Na eh, miggaa jaan hamashaa moggaa lamaanitti qaa godheetiin hidhaa. Isin galee guftaa gubbaan hidhadhee jechuudha. Guftaa gubbaan naasii hidhadhee. Naasii gubbaan kuula xiqqo gubbatti hiradhee har'a maashiinaa gurraacha shinshiinii harargee san uffadhee wallah morma kana callee aadaa kana qaatti godhee gumee harkaa kana qaatti godhee akka jaartii eegu jirtuu taa'u jiru. Biyya keenyatti jaartiin hoggusi boonte akka jaan. Baqulee irra kaa'e.